Però Tony eh, iħobb iċ-ċikulata u kien jgħid li li ċ-ċikulata eh, tirrilassah. Fil-fatt qabel ma jorqod l-aħħar ħaġa li jagħmel u li jieħu biċċa ċikulata. Però eh, kien iħobb jixtri dawn il-ċikulati li jkunu triangolu biex ma nagħmilx il-metru. Eħe, tal-metru.
U ta' kellu skrivanija. U kellu l-iskrivanija, kellha żewġ uċuħ, ġifieri kellu l-wiċċ ta' fuq u ma taħt kien iżomm dan il-ċikkulata u xin jidillu jieħu biċċa minna. Allura jiena kont nassu li mhux jatem, nittawwa lejn iċ-ċikkulata t-tul tagħha Jekk nara ċ-ċikkulata hemm nofsha nieqes, ngħid għandna trouble, il-union għandha trouble. Jekk tkun għadu biċċtej biss, ngħid illum ġejja kalma l-ġurnata. Allura kont niċċekkja mill-ċikkulata. Kellu bagalja ma' posta wkoll hu. Norma, għid. Ħa noqogħdu niksbu kollox fuq Norma. Ħa nismagħha mant Norma dik, kellu bagalja. Niftakar meta kien imur Brussels. Kien jgħud il-bagalja u kienet jisu s-sajz apposta biex iġib kaxxi ta' ċokkolatin jew dawn il Peress li trajeglu kien daħalhom kontra xulxin u kien jimli jaħsab fuq, eżatt. Eh? Imma għandna dokument. konna ngawdu għax xi kultant kien joffrilna bit. Jien almenu ġieli joffrili bit. Kien jiġi biex jaqassam anzi.
Ma aħna għandna dokument siwi jgħidu. Ejja, fil-fatt hawnhekk għandna xi ritratti, all right. Ta' Tony Zarb li sfortunatament l-ewwel wieħed li ħataraw kien Tony Zarb meta Ma kinitx waslitlu l-bagalja f'waħda mis-safriet li għamel, araw wiċċu hawnhekk, kemm ma jidhirx li hu kuntent, arah imbellaħ li ma waslitlux, u mbagħad hawnhekk għandu ritratt ieħor, però din id-darba nimmaġina li wara l-ikel, araw naqxej kif kif irnexxielu jsir biċ-ċikkulata li tkellem fuqha Manwel. Kien għadu iżgħar hemmhekk. Kien għadu iżgħar hemmhekk. U mbagħad l-aħħar ritratt din id-darba huwa ritratt ta' Toni Zarb, din id-darba Qed jurina ċ-ċikkulata daqsiex iħobbha, daqsiex tħobbha Ton. Urina ftit. U hekk hu hemm mara daqsiex inhi tajjeb. Em, U aħna ħassejna illi em, għandna nirrapportaw dan kollu, le? Ekku, u aħna peress nibżaw għalih, tajjeb, batna l-iktar persuna qaddisa li għandna fit-tim tagħna u batna lil Ġorġ l-għannej tal-Mulej biex ikellem u jwiddeb ftit lil Tony Zarpara u daqsxejn.
Kollox sew ħbieb tiegħi. Jiena Ġorġ, l-għannej tal-Mulej, dejjem inħoff, dejjem għaddej. Merħba Ġorġ, merħba. Tony.
U bqaddej, anke ma titħolix petrol, bqaddej. Ħalli vejdita.
Tony, jillilek inħobbok u nixtieqlek biss ġid. Però ħajkolli niġbidlek widnejk b'din għalejt.
Mhux kbira ġbidtieni. Tony, Tony, int raġel kabbari, mhux aringa u niexef bħali. Int mexxejt il-union qisek blata. Però qaluli li s-sigriet kien iċ-ċukkulata. Tajjeb, min qallek jaf nisir, min qallek jaf nisir. Qaluli li kont tiġġorra miegħek fil-bagalja. Ukoll, ukoll, kemm 'l hemm u kemm 'l hawn. Bħal meta n-nies isiefru magħhom iġorru l-malja. Eżatt. Jiena Tony, ħa jkolli ngħidlek. Nixtri lil ċ-ċukkulata minn malja jiena. Jiena Tony, ħa jkolli ngħidlek issa daqshekk. U tibqax iġġorr iċ-ċikkulata fil-ġneb. Le, m'għadniex, m'għadniex, m'għadniex.
U lanqas taħt id-desk. Lanqas, lanqas, tista' tara. Għalhekk biex nagħlqu, O Konsulent, mal-Prim Ministru nispera li qiegħed kuntent għal jekk iċ-ċikkulata iktar tmissiex ħalli jekk Alla jrid ma nibqgħux nidhru daqsiex. Tajjeb, tajjeb. Nieħu l-parir tiegħek. Nieħu l-parir. Ejja, mela le ġost ejja. Mela, Toqgħodx tikbi, toqgħodx tikbi.
Grazzi Tom, grazzi għamel miegħi wkoll. Dejjem inħoss li hemm għaddej jiena Ġorġ l-għannejtal. Mulej, hu.